Merħba bikom fir-raħal tal-patata li jinserta wkoll ir-raħal ta' familti, ir-raħal tiegħi, u allura il-merħba hija doppja. Ikolli ngħid ma nafx għad xrajt daqshekk ħbieb fil-qrendi kollha kollha f'daqqa. Jien il-familja ta' missieri minn hawn u noqgħod f'faċċata tal-iskola u naħseb qatt ma lqajt daqshekk ħbieb kollha f'daqqa fir-raħal. Allura inħossni f'kumpanija tajba u d-dar fl-istess ħin. U naħseb l-aħħar darba li rajt daqshekk Poeti fil-Qrendi kienet, milli niftakar jien, f'Jannar tas-sena l-oħra, kienu ġew żewġ poeti Friżjani, Janekos Polstra u Hainia Pylarides, li flimkien ma' Rita Saliba u Adrian Grima kienu taw workshops tal-poeżija fl-iskola primarja. U dakinhar, it-tfal ta' żewġ klassijiet saru poeti wkoll. U allura fit-triq tiegħi stess dakinhar kien hemm għal erbgħin poeta. Ħaġa li ma nafx għadx terġax issir, tant poeti fit-triq tiegħi. Tifkira ħelwa ħafna. Jiena qattajt l-aħħar tliet xhur barra u jumejn ilu kif wasalt l-ajruport, Kelli sorpriża ħelwa għax jien u nistenna l-bagalja, bħalissa fis-sala tal-ġbir tal-bagalji fuq l-ispeċi ta' ħajt falz li hemm li jifred dik is-sala mill-parti ta' barra tal-arrivals, bħalissa hemm wirja ta' elementi tal-kultura Maltija kontemporanja u fost affarijiet oħra, Hemm biċċa minn novella ta' Claire Azzopardi miktuba bl-idejn u hemm ukoll silta minn poeżija ta' Adrian Grima dwar il-patata, poeżija li jisimha Rosemary in Bled u li tibda, Patata mingħajr klin qisha ħin mingħajr bnedmin. Dawn iż-żewġ. Siltijiet letterarji laqgħuni kif eżatt kif kif inżilt fl-ajruport. U bejn, jiġifieri dik is-sorpriża u s-serata tal-lejla, personalment hija kombinazzjoni partikularment oħla mis-soltu. Il-ħlewwa tal-patata Maltija hija magħrufa mhux biss fostna, iżda wkoll, kif tafu, lil hinn minn xtutna. Jew biex inkunu iktar preċiżi, il-patata Maltija u Olandiża, jew biex inkunu saħansitra iktar preċiżi, il-patata Maltija u Friżjana. Il-ħamrija Maltija u n-nebbieta tal-patata tal-Friżja ilhom jagħlfu 'l xulxin minn nofs is-seklu dsatax. Minn kull nebbieta jew mamma tal-patata Friżjana li tasal Malta għall-ħabta ta' Ottubru, fl-għelieqi tal-Qrendi, pereżempju fl-inħawi ta' Ħal-Lew li jinsabu n-naħa l-oħra tal-bypass, f'Ħaż-Żabbar u f'irħula oħra, minn kull mamma jikbru bejn tmienja u tnax-il patata fl-għelieqi. Maltin. U fil-bidu tar-rebbiegħa, il-partijiet kbira mill-patata maħsuda, il-qrendi u naħat oħra, tintbagħat lura lejn it-Tramuntana, lejn il-Ġermanja u lejn l-Olanda, fejn kienet u għadha ferm apprezzata Dik li Pablo Neruda, f'poeżija minnhom, Lode lil Patata, isejħilha l-istoffa ħelwa tal-patata. Erba' snin ilu, Frauke de Jong, li qiegħda magħna llum, organizzatriċi kulturali u bidwija, ġitilha idea mill-oħla. Jiġifieri li dan l-iskambju agrikolu bejn il-Frisia u Malta jiġi ċċelebrat permezz tad-djalogu bejn il-poeti kontemporanji taż-żewġ artijiet u taż-żewġ ilsna, il-Malti u l-Frisjan. permezz ta' kitba, ta' qari u ta' attivitajiet mat-tfal tal-iskola primarja fiż-żewġ artijiet, bi sħab mal-Fondazzjonijiet tal-Bliet Kapitali tal-Kultura, Leeuwarden u Valletta 2018, Vrouwke ħolqot il-proġett Potatoes Go Wild. li fil-Programm Kulturali ta' Valletta 2018 huwa imniżżel bl-isem Poetry in Potato Bags. B'hekk iż-żewġ żewġ ilsna li jduqu u jieklu mill-istess patata saru jaqraw ukoll il-poeżiji ta' xulxin imnebbħa mill-ħlewwa tal-patata. F'kull sena ta' dan il-proġett, Poetry in Potato Bags, jintbagħtu għaxar poeżiji Friżjani mal-ixkejjer tan-nibbieta jew tal-mammi li jissalpaw lejn Malta. U imbagħad, bħala parti minn dan l-iskambju, mal-madwar għaxart elef xkora tal-patata lesta maħsuda li jintbagħtu minn hawn lejn l-Olanda biex jinbiegħu fis-supermarkets t'hemmhekk, jintbagħtu kull sena għadd ta' poeżiji. Jidhirli li din hija t-tielet sena u ntbagħtu tmien poeżiji. Issa, f'Marzu xahrejn ilu. U b'dan il-mod, mal-ħlewwa tal-patata Maltija u Friżjana tingħaqad it-togħma tal-kelma, it-togħma tal-metafora li tiċċelobra tiċċelebra din l-istoffa ħelwa b'għeruq li jikbru fil-ħamrija ta' żewġ artijiet ħbieb. X'aktarx li l-qarrejja tal-letteratura jew tal-poeżija b'mod iktar speċifiku, inkunu imdorrijin naqraw, nixorbu metafori dwar il-ħobż, l-għeneb, il-wardet ix-xemx, dawn huma simboli pjuttost tipiċi tal-poeżija ta' kull żmien. Iżda mhijiex Stramberija li l-poeżija tiċċelebra wkoll is-sura, il-lewn u t-togħma tal-patata, frotta umli tal-art, frotta mudlama, imħarbta u fl-istess ħin imdawla. Pablo Neruda, apparti l-epitetu stoffa ħelwa, kien Isejjaħ lill-patata wkoll bħala l-lewża tal-ħamrija. F'din is-serata ħa naqraw uħud mill-poeżiji li inkitbu f'dawn l-aħħar tliet snin bħala parti minn dan il-proġett bil-Malti u xi ftit ukoll bl-Ingliż. Se naqraw ukoll poeżija ta' Séamus Heaney dwar il-patata. Qabel ma nibdew, nistieden lis-Sindku ta' Qrendi, David Schembri, li ilu impenjat f'dan il-proġett mill-bidu nett, biex jgħid kelmtejn u jtikom ukoll il-merħba.
Ma tantx jien tajjeb biex ngħid il-poeżiji, ngħidilkom il-verità, as biex nikteb xi eloġju, imma kultant ikolli battuta umoristika. U fil-fatt li qegħdin issemmu l-patata, ta' Birkirkara magħrufin ħafna għall-patata. U anke l-Qrendin ukoll. Fil-fatt darba s-segretarju tiegħi kien mistieden fuq programm tar-radjo u saqsuh fejn l-isbaħ patata. Fil-fatt dan peress li ma tantx jifhem fl-agrikoltura baqa' b'ħalqu magħluq u l-announcer qallu, qallu mhux meta tkun fil-jeans

Let's move on to the poetry. So, sissa għandi jemnizzel 11 il-qarrija li ħajqraw poeziji minn tagħhom stess jew ta' ħaddieħor. Lej l-aħħar ħajkun hemm naqra iktar ħin, jekk hawn xi ħadd li mhuwiex imniżel fil-lista u jixtieq jaqra poezija jew novella jew idoq biċċa mużika ikun xikun, marbut mhux bilfors mal-patata, iżda anki mal-ħamrija, mal-art, mal-biedja inġenerali, ejjew fejni, ħa nkun hawnhekk u nniżżel ismek. Mela, ħa nibdew bi poeta li kiteb għal edizzjoni ta' dan il-proġett tal-2015, u ħa jaqra bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż, Emmanuel Attard Cassar.
il-verżjoni bil-Malti l-ewwel. Il-patata qiegħda f'ħajjithom. Il-patata qiegħda f'ħajjithom. Joħlom biha t-tifel il-kbir, biha u bit-takkuna. Liż-żgħir tgħidx kemm togħġbu kif issajjarha ommu. Jaħdem għall-missier bidwi part-time, f'għalqa bil-girna. Fuq il-mejda l-omm taqleb fil-platti. Il-missier iservi u jirrakkonta. Il-kbir sieket. Iż-żgħir irid aktar patata. In-nanna tgħidlu biex jieħu ftit għax ġa jbati bid-dijabete. Il-patata tagħġevolhom xi ftit. L-omm tbiegħha lil wieħed tal-ħaxix. Il-kbir ġie li jgħin lil missieru. Kien ra takkuna fil-girna u baqa' jewden fuqha. Tagħmel parti minn ħajjithom il-patata. Minnha jieħdu l-benefiċċji, biha jidinbu. Now this is a, an English translation of the poem. Potatoes are part of their lives.

Truitt Basin. Thank you.
Grazzi Emanuel. Issa jmiss lil xi ħadd li ilu impenjat fil-proġett mill-bidu nett u anki u anki minn qabel. Diġà smajna żewġ versi tiegħu u issa ħa nisimgħu ħafna iktar. Eh, Adrian Grima.
Rose Marimbled. li hija l-kelma bil-Friżjan li tfisser klin. Alla l-klin kollox, Rose Marinblad, weraq tal-klin. Ferxu fil-wiċċ u ħallih jiżżabel hemm, ġo l-infern. Għax mhux bħaż-żejt taż-żebbuġa l-klin, mhux bħal melħ l-oħxon, Mhux bħal ħin maqbud f'mitej grad wara ħġieġa apposta biex tbaskad dawn l-affarijiet. Mhux bħal bastla mqatta' l-klin. Jekk ittiha l-għala tibqa' tqarmeċ. Jekk tbaskatha tintelaqlek żaqqa 'l fuq. Jiflaħ għalih l-infern. Joħroġ sħiħ, moħħok mistrieħ. Patata mingħajr klin qisha ħin mingħajr bnedmin, hekk qallha. Ħin mingħajr bnedmin. Bla ma taf kif, telgħatilha f'għawra, riedet tbaskat il-ħin. Tqarmċu jew tqiegħdu fuq nar bati. Tqallih. Għax fis-sawna dil-patata darha mgħotti żaqqha barra, għandha l-qoxra qed tinxtewha, qed titqarqaġ, qed tintefaħ, imma tibqa' żżomm għal qalbha ħoxna u ratba. Tfuħ bil-klin u bl-imbarazz li jitfagħalha. Ma jkunx irid jitfa' bla addoċċ imma ma jtihx. Issa mhux hawn qegħdin? Alla tħallix fil-forn meta titfih, għax tinħataf. U bla ma tħares lejn il-ħin jew tittawwal minn wara l-ħġieġa, għadha mdensa b'dik il b'dak il-fwar qalil ta' żejt imqabbad magħha. Iddawwarha mad-dixx, taqbad l-id ikkuttunata u toħroġ il-ġojja minn ġo l-infern. Ħa dduq il-ġenna. Din dwar ikel ieħor. Nofsinhar immarinat. Tisfigurah ix-xemx tan-nofsinhar. Tqarqaċlu ħaddejh. Tostorlu xuftejh imqadda. Imbagħad wara qilla ta' ġimgħa, hu u jistenna ruħu ħierġa qisha sawma. It-tadam isib ruħu jxappab il-ġrieħi fiż-żejt taż-żebbuġa. Jgħum fuq dahru fix-xorti li daħqitlu. Sakemm darba jibda jitbandal f'daqqa. Imbagħad jaħsdu l-għatu tal-vażetti f'aqqa u f'nofs mument twil daqs illużjoni ssikkata, tinżel dehxa il-ponta tas-sikkina u taqbdu siekta ġo nofs sidru. Għadu minn għalih immarinat, donnu ġej minn ġimgħa xemx u ljieli ġewwa. Imma ġa tiela' minn ġol-weraq tar-rant u daqt isib ruħu fil-ftira. Issa kemm nismot it-te bil-misħun u sakemm jibda jibred naqra, nattakka. Grazzi.
Kittieba oħra li ħadet sehem fl-ewwel sena tal-proġett, jiġifieri fl-2015, hija Simone Inguanes li qiegħda hawn illum ukoll biex taqra l-poeżija tagħha. Simone. Intant, eh, jien għandi l-lista jekk hawn xi ħadd ieħor li jixtieq jistied eh, mal-lista tal-qarrejja eh, għadkom fiċ-ċans jgħat hawnhekk.
Alfa, Riħa ta' patata umda, idejk maqsuma, stirati, somor, fliel, mapep, qarrbli tar-razza mħawla tal-erwieħ fix-xifer. Qabar ma jiswiex bħal-laħam frandan twil, twil etern għax hekk hu, la tgħannaq, la titbewwes, ħlief mat-trab li kont, li rmiet. Milwi tnej il-wied, qliel u srieġ bħal meta qalbek, u d-dawaqfet, Bħal meta min jaf xiex u ħadd ma semgħek. Ħadd ma lemħek tigdem mingbek ġandra u titkawweġ patata susa, patata ġlata, xtiewi, infern, idejk imekku fil-ħamrija, idejk jgħarblu, idejk jgħarrxu, idejk jiċirrfu farret ċieref, xafra, sema anki wardiet wiċċek Għandhom bixra żengulija.
Daw il-ħsejjes kollha qed iqabduni l-ġuħ. U naħseb mhux lili biss, eh? Hemm l-ikel, hemm l-ikel wara le fil-forn. Qed jinħema. Issa ħanisimgħu wara xulxin eh, sitt poeti li ħadu sehem fl-edizzjoni ta' din is-sena, okay? um, ġifiri li l-poeziji tagħhom intbatu lejn il-Frizja xarejn ilu flimkien ma, ma, eh, ma l-ixkejjer tal-patata maħsuda. Eh, u nibdew eh, poezija ta' Dorian Bonello li se taqra li għal.
Dorianne inqabdet fit-traffic. Importanti li nikxifha. Mela, il-poeżija ta' Dorianne jisimha Tapit Patata u Ħamrija Ħamra. U s-Santa. Inqasam difer nejjieki bil-fjuri mpittra fuqu għal għerq patata u gramma fertilizzant maqbuda. Desiree tarma tkanta, Volare, oh, cantare, oh. U l-għajta t'uġigħ tissajjar f'sema ta' qatgħa bajda miksija żerriegħa. Tonfoħ, ixxitt mutur u par dirgħajn. Tajna ħamra toqmos fil-wiċċ, tieħu nifs arja, tilmaħ lil Aladin jitliegħeb fuq tapit ħamrija ħamra u taħseb fid-destin li sejtiha l-ġinni. Tixxampla kemxejn, tixxaħxaħ, sakemm id-disa' tiddwiefer iduru magħha, jgħorkuha u jsibulha posta f'kaxxa djamantata. Il-bqija taż-żebgħa tinħall f'ħamrija tali, daqs hekk kuluri u fjuri fuq in-nitfa żerriegħa li besqet, staħbiet u ħolmot b'għeruq taħt wiċċ difer, se taqa' u ma taqax, għadha tassumi, qed tinxef, toħlom li ttir, taqa', tistrumbla fuq tarmak jikwi. It-tapit ħamrija ħamra u l-patata tixxengel fuqu se taqa' u ma taqax, tħares 'l isfel, tali għal ġbintha li nkwiet għad-difer li kisret u tħammar għajnejha għat-titjira li bdiet. Dorian.
Se naqra poeżija ta' John Aquilina. Awtur tal-ġabra Leħnek il-Liebsa Tiegħi li ħarġet ftit snin ilu u rebħet il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. John Aquilina se jkun qed jieħu sehem huwa wieħed mill-awturi Maltin mistednin fil-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' dan is-sajf li ġej. Il-poeżija jisimha L-Aħħar li Rajtek. L-aħħar li rajtek kien meta sajjarna fi kċina kollha fwar il-patata. Bħal ġugarell bejnietna, waħda minnhom żelqet fuq il-madum u sammtet l-art. Minflok nibted u irmiet, dil-patata intremiet u qagħet il-fwar bħal għamad fuq għajnejna. Issa nistieden lil Keith Azzopardi.
Il-poeżija tiegħi jisimha Tafal. Il-Mulej mhux il-bniedem biss sawwar mit-trab tal-art u ta il-ħajja. Mit-tajn li tella' l-fuħħari, qata' daqs ta' bniedem, skolpa t-torso u r-ras, l-idejn u s-saqajn, naqqax b'forma tur il-wiċċ, il-fattizzi, sa l-iżgħar dettall. U għal kull xiber, sura. Daqqa bajda u daqqa ħamra u daqqa sewda. Mit-tafal qsili ċieku, xi minn daqqiet kalkarju jew ferruġinu b'ossidu tal-ħadid, sawwar il-Mulej Alla l-bniedem, fuq it-torn tal-Palattidu. Imbagħad, mill-għodda tiegħu naqqa' l-bċejjeċ żejda tat-tafal u remihom mal-art. Xħin nefaħ f'imnifsejh fix-xogħol ta' jdejh u tah il-ħajja, mhux il-bnedmin biss fetħu għajnejhom, iżda wkoll kull biċċa ta' fl-oħra, kull biċċa tkanġi skont l-iradi, ġilditha bin-nemex, bajda jew sewda jew ħamra. Kull biċċa tafal, laħam ieħor minn tagħna, saret patata. Grazzi.
Grazzi Keith. Poeżija li torbot ħafna mal-istoffa ħelwa fil-poeżija tan-Neruda. Illejla jidhirli għall-ewwel darba iltqajt ma' mal-poeta Therese Patch li ħadet sehem ukoll fl-edizzjoni ta' din is-sena. Therese.
Il-poeżija jisimha Għax kważi utopija jien. Għax kważi utopija jien, prim ingredjent, prim kondiment li jolqot l-għajn u jwieti. Għalik indispensabbli bħad-demm jorbita l-vini. Għalija inkramt, tipproduċini biex tgħallini jew tixwini u jien, għerq niedi, Serva umli tal-umanità u ikkiela ma niddiżappuntakx. Bil-qoxra jew mingħajrha xorta nissodisfak. Il-laqgħat tagħna nżommu ta' spiss madwar l-imwejjed. Bħal l-irjus kbar mitlufa f'diskussjoni jirgħanu lil pajjiżhom għal loqma u pomm prestiġju. U bħalhom nitlaħalħu bin-nogħra tal-inbejjed. U għax kważi utopija, jien daqshom infittxija.
Grazzi Therese ta', ta dik il-melodija. Um, issa nistieden lil ħabib antik Tiegħi li kien kollega tiegħi fil-Lussemburgu bħala traduttur mal-Kummissjoni Ewropea u darba fil-ġimgħa wara x-xogħol konna niltaqgħu biex nirrivedu x-xogħol ta' xulxin u jiena tgħallimt ħafna ħafna minn sieħbi Clifton u issa ħa nisimgħu poeżija ta' Clifton Azzopardi. Eh, il-poezija jisimha X-xitwa u l-patata. Hekk kif taħna l-portieri ta' dwieli u s-separi tas-sekli, sibna piramida. U fil-piramida sibna storja mnaqqxa f'sekwenza kwadri, tisfida s-sanguisugi tas-snin u l-gravità fil-bir tal-memorja. Rakkonta kif kull sena fil-lejl tat-Tukan Ikħal, il-Kap ta' Raħal kien jitla' l-muntanja isalva 'l niesu. Hemm fuq, fit-tempju, joqtol lill-għama mmarkata u jerħilha tinħall f'banju mimli depp imdewweb. Kien imbagħad jaħraq ponn weraq tal-koka u jħalli d-duħħan iferraħ, jitla' l-ħanan paċa. Il-foga kienet toħlom għapu par dirgħajn palun li jżelaqlu żerriegħa lewn xewqa għall-għajxien. Ma' tmiem il-missjoni kien ħawilha ħerqan mar-raħħala, jittamaw li l-pjanta tixpakka l-qoxra. U f'xitwa li tinsa l-istonku biex tinnamra mal-mewt, il-pjanta kienet tagħtihom it-tama ppakkjata f'patata. Patata li fuq il-pedestal ġgant ta' Viracocha daqqiet tisfar ambra daqqiet tiħmar vulkan. Iżżoqq bis-sħana lir-raħħajja lir-raħħala imħaxkna flieles madwarha jgħannu l-grazzi u l-għed titlaqni lill-allat u li x-xorti tibdel il-kuluri. Dan sakemm għal sena oħra x-xitwa tħalli l-mewt weħidha, ħa tmur taħdem ir-raba' ta' ħutha u tiftaħ is-separju għall-istaġun li jmiss.

Issa jmiss lil kittieba li ħerqan li nerġa' nisma' għax naħseb l-unika darba li qrajt xogħlijiet tagħha kien xi għaxar snin ilu online f'rivista li jisimha The Drunken Boat. Kien speċi ta' feature tal-poeżija Maltija u minn dakinhar 'n hawn ma nafx għadx qrajt jew smajt poeżija minn tagħha. Priscilla Cassar.
Il-poeżija tiegħi titratta dwar stju tal-patata Sirjana. U ħankun qed nagħmel referenza wkoll għal Bharat li huwa taħlita Sirjana ta' ħwawar. Yakhanit batata, stew tal-patata. Kilo patata. Jagħrti, F'liema ħamrija nagħżaq biex insib patata waħda mhux imdemmija? Ara, qed jitimgħuha lis-suldati armati, filwaqt li wliedna jteftfu sider ommhom niexef, joħolmu li jaraw sħaba forma ta' patata. Nofs kilo xikel tal-ħaruf dissussat. Ħaduna bħal ħrief għall-qatla. Ħadd ma jgħodd kemm il-għadma xxaqqet u kemm il-karba mietet ħesrem f'ħalq ommhom. Ftit tursin imqatta'. M'għadnix inxomm iż-żgħatar nagħnih u tursin ifewwaħ. Minflok inxomm biss it-telfa trewwaħ. Sinna tewm imqatta'. Ġisem uliedna mqatta' issa. Widna widna. Seba' seba'. Għadma għadma. Basla mqatta'. Għajnejja deżert. Ma baqalix nibki. Bżar iswed. Iroxxu fuqna l-bombi u l-balal. Bħal bżar jikwiku b'rit. Paprika. Ħwawar m'għadek xi ssib. Lanqas biebek, wisq inqas is-serratura. La sottok, l-iżarek, la ħwejġek, saħansitra lanqas uliedek. Klin. Il-frak tat-terapin taħt saqajk sar il-klin ġdid tiegħek. Tħawwar kuljum bih, ma' kull pass li tmidd tul beltek. Parat. Forsi fadal ħwawar ġild l-innoċenti li jitwieldu, li mat-tieni jum diġà jagħrfu x'issarraf arthom? Melħ. Mnejn ħa nitfa' ftit melħ f'palati flok fuq il-feriti miftuħa? Żejt. Tgħid iż-żejt għad ifexfex fil-wiċċ dil-verità waħdanija? Mingħajr ma jkun hemm emigrazzjoni perpetwa? Grazzi.
Grazzi, Priscilla. Mela, baqa sitt poeti oħra, jew iktar, jekk eh, għaw xieħat li irrit nizzel ismu. Ehm, u It-tnejn li jmiss kitbu poeżija għal edizzjoni tas-sena l-oħra, jiġifieri l-poeżiji tagħhom intbagħtu mal-ixkejjer f'Marzu tas-sena l-oħra, u l-ewwel nistieden lil Jasmine Sharples.
Jien użajt din il-patata bħala metafora għal ħsibijiet tiegħi ħanajtek. Ħsibijieti. Lil patata max u lil minnu. Ħsibijieti mezza patata Ħsibijieti, tifkirieti, jitgħawdu, jitfellsu, jittrawmu. Ħsibijieti, il-patatiet mirduma midfuna fl-art. Ħsibijieti, il-patatiet jitqallbu fir-radda bil-moħriet tal-ħajja.

Kien għal krib f'nasam u ġuħ sibijieti.
Grazzi Jesmond. Niftakar mis-sena l-oħra il-żifna tal-poeżija fuq il-paġna u ħadt gost issa nisma' iż-żifna akustika tal-ħsejjes. U issa nistieden lil Josef Borg.

miġbura minn trab il-ħamrija, sa mnaddfa mill-art li sawritha, tonda, imrammla, żengulija, ċkejkuna mibruma bi snajja, tinkaram mas-satal li jġorrha, bħaċ-ċrieki msaħħra tal-ħajja. U l-ħajja patata tas-saqwi, bl-indewwa tal-ħniena tal-lejl, tinxef maż-żirġa ħawtiela u t-trab, terġa' tisfa fix-xejn.
Grazzi Josef. Issa nistieden lil eh, kittieba li għada ġejja jidirli jew ftit ilu eh, mill-Bienale ta' tal-artisti Zazax f'Tirana, l-Albanija. Eh, ħanisimgħu lil Rachel Degwara.
Ix-xemx tiżreġ, itgħarraq, u l-ħamrija li tidħol b'għid u frejk, iddarsek. U ż-żerriegħa fina li jekk ma ddaħħalhiex 'il ġewwa biżżejjed ġol-ħamrija, ittirlek mar-riħ. Hekk kif jisponta l-għeruq u wara l-weraq ħadran u b'hekk l-għeruq mgħannqa ma' ħdan il-ħamrija. U malli tlewwen bl-ewwel fjur, tgħoddos idejk ġo baħar l-art kannella li jġib miegħu riħa, ix-xemx tqarmeċ b'naqa' umdu u fwar. Il-ħajt tas-sejjieħ ikennes mit-tiżriġ tax-xemx lill-bidwi li b'quddiemu ġenerazzjonijiet ta' sodisfazzjon u filġa. Grazzi.
Grazzi Rachel. Issa nistieden lil kittieba attiva ħafna kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż, Miriam Calleja.
Fil-ġnien ta' missieri kont nintilef. Timmaġinawx li kien xi ġnien kbir. Imma jiena kont żgħira. Niskopri kuljum xi parti ġdida, xi rokna għal kenn fejn ma jarani ħadd. U lejn April u Mejju l-isbaħ żmien, għax kien jikber il-ful twil twil, itwal minni. U dik il-pjanta l-oħra, s-sabiħa, tikber miegħu biex teqirdu, hekk qaluli, insomma, għax jiena dik il-pjanta b'zokk oħxon kienet togħġobni. L-isbaħ, imma, meta konna naqtgħu il-ful frisk, il-papà kien joqgħod jara t-television u jqaxxar. Il-mamà fil-kċina tisma' r-radju tqaxxar il-patata. Imbagħad kienu jżidu t-tewm għall-ġottaġen u dejjem l-istess kienu jgħidu, Din hi, ir-riħa tal-ġenna. U jiena nitla' fuq is-siġġu biex narhom. Din hi, l-istampa tal-imħabba. Grazzi.
Grazzi Miriam. F'daw is-serati dejjem nieħu gost niskopri uċuħ u ilħna u kittieba ġodda, u issa imiss lil Nicky.
Il-qaħbeġ kemm xrobt, fis-sakra ma tarax art, mhux biżżejjed għax l-art dagħbet u l-art għebet, u s-sema nħallet bir-raġġ tax-xemx, u l-art u s-sema ġew ħaġa waħda. Bħal dawk is-sħab fis-sema 'l bogħod li bi fdiet ziffa nfieħa ħelwa jingħaqdu t-tnejn jew kienu aktar. U dak li qed jiġri mhux frott l-ispirtu għax din is-sakra ma tarax art, mhux f'nofs xi lejla ġo Paceville, iżda ġo għalqa fejn il-ħamrija, sal-aktar sal-aktar żgħar fost iż-żerriegħa, bil-ħmura tagħha hi tagħti l-ħajja, forsi xi basla jew it-tursin li dik il-mara Titfa' fit-taġen biex tgħix kemm hi u dawk li tħobb. Il-qatra żejda minn dil-ħamrija li tagħti l-ħajja tgħattilek għajnejk u d-dawl tagħtik. Lewn il-ħamrija aħmar li jgħammex li jistordik u l-art tingħaqad mas-sħab fil-għoli. Lissi li issa sar lewn dak in-nhar, bħal meta tixrob xi spirtu żejjed waqt xi festin fl-għajjat tat-tfal. Għax dik is-sakra ma tarax art, hawn min fissirha kif sirt patata.
Resqin li jittmim, ehm, ħanaqra silta qasira minn eh, poezija li kont ktibt lil Nanti eh, fl-2000 u għaxra, wara li telqet, ma titkellimx fuq il-patata iżda fuq il-ful u l-basal, imma tlieta, ġol-għalqa ta' wara l-ġibjun niżirgħu l-basal jew il-ful In-nanna tqalla' l-ħamrija bl-imgħasqa. Jiena miexi warajha nitfa' ż-żerriegħa u nagħlaq b'saqajja. Inlestu bla għaġla. Qabel nitilqu naqtgħu l-għeneb u t-tut ħa neħduh magħna. U mal-aħħar daqqa t'għajn kif niġbdu lura x-xatba. Irħiel ta' ħajjiet ġodda. Tant u tant possibiltajiet ta' bla tarf ġo għalqa ċkejkna. Tant u tant tamiet mitmugħa mit-tira ttella' bla sforz in-nebbieta. U issa ħa nisimgħu lil l-għażiża ħabiba u kollega tiegħi u tagħna Leanne Ellul. Aħjar ma ngħidux tagħna lkoll hu. Sejħa niċċitja sewwa għax jien xtaqt nikteb poeżija fuq il-patata. Ħabba dal-proġett, imma ma stajtx dejjem hekk jiġrili. Fakkurt nikteb fuq xi ħaġa ma niktibx. U kulma ktibt vers, intħu mill-verb nibet, naqqi, nbet, li b'xi mod sab postu hawnhekk imma. Ħafna drabi hekk jiġrili, minn eleġija tispiċċa poeżija ta' mħabba, pereżempju. Traċedja. L-ewwel. L-ewwel ħaġa li għedtlek, bil-baħar ifannat fik. Li l-baħar ma jinkitibx. Li int mhux il-baħar u l-baħar stramb daqs int stramb il-baħar u d-daqsijiet tiegħu, daqs issa u mbagħad, daqs dawk u dawn, daqs hemm u hawn, daqs hawn u hemm, l-ordni mhux l-istess. L-ordni qatt mhi l-istess. L-ordni qatt mhi. Il-baħar multiplikazzjonijiet mewwieġa. Stramb il-mewġ u strambi s-somom li rridu nsolvu, int, kumplikazzjoni, daqs il-mewġ, eqdes mill-mewt. Bejn mewġ u mewt hemm ittra tkompli tilgħab kumplikata. Fewwaq il-jum mil-lejl u ejja hawn, serraħ ġenbek fuqi, tini ġenbek, tini ħaġa, tini int, tini l-baħar u l-mewġ u kull ma fih, u ħalli l-lejl jaħdem il-multiplikazzjonijiet mundana. Mudlama l-ispazji sejjieħa li għammarna fihom, il-mewt kultant sabiħa. It-tieni. Il-kelma bajda mpronta, bajda bħax-xemx, tiġi timtedd fik 'il fik imħeddla mill-abjad ġej li huma jien u int, int abjad bħal-lejl, abjad int u int kif int, abjad is-skiet, bajda l-istorja tiegħek, dir-riħa bajda stramba, impotenti, tqila ħames ittri sillabati tnejn, b'nazzi dal-abjad irejjah riħ mit-tramuntana, tana dal-abjad mifxul, jifforma xemx u qamar mikul, jiekol difrejna u l-abjad ta' għajnejna spars, imdardar, ara naqra, jikxef kostellazzjonijiet jiffurmaw ġismek kometa. Nifs wieħed abjad u jisbaħ, insibek terda' l-lejl qlejba, Sof fil-lejl, l-aħħar sigħat granfat magħhom nofs nifs, l-imħadda u l-lożor l-ewnek u l-abjad medda bajda u abjad issir, ħa tkun dal-abjad jiffurmak skalpell il-lejl lubin, ikejjel distanzi distanzjati. Distanza blu qatt m'għamlet jum, u llum is-sema ċċassat lejk, qed tisma'? Ngħidlek, sema maskil ħanini, anke s-sema jridu jagħmlu tagħhom. Imma sbieħ wisq, u sabiħ il-kelma favorita tagħna. Kont għedtlek ukoll, jekk tiftakar, li ma nafx nikteb fuq ir-riħ u l-fjuri. Lanqas kieku rrid, ma nista' naqbad ir-riħ irejjah riħa ta' fjuri jinbtu minn bejnek, riħa ta' għadd ċarqan. Fuq l-irwejjaħ kont għedtlek, inħobbhom l-irwejjaħ strambi, u għedt li nikteb fuq l-irwejjaħ. Trid tikteb dwar l-insetti u l-fjuri u l-weraq u t-tpespiż. Ma tridx tikteb dwar l-insetti, il-fjuri, il-weraq u t-tpespiż. Tikteb dwar, mhux fuq, il-ħamrija, l-aħdar distillat, tikteb l-aħdar tal-fjuri bix-xewqa li tikteb fuq il-baħar. Iqum il-lejl qama qama, iqum fik, u nikteb fuq l-insetti u l-fjuri u l-weraq u t-tpespiż patetiku, u r-riħ u l-fjuri u l-baħar u int. Il-baħar dejjem iwassalha 'l int, inti, bħal baħar, kataklażmiku, katastrofiku, kaxkartni mal-baħar u stenbaħt fik, fittex spazju wieħed, wieħed biss, u nintreħa fik 'il fik. Int ħu mill-verb nibet, naqi n, b, t. Erġa' ħares, erġa', u għejb, għajjeb il-verb. L-ispazju sulluzzjat bejn ittra u ittra, itterter dil-kelma trid tinbeżaq mill-art, ġlata u blata qatt ma fissru l-istess, lanqas jinstemgħu l-istess, lanqas jekk tibda tħabbat rasek iktar, iktar minn iktar. Ix-xitwa qisha bħal qisha ġejja, u meta tasal inkunu għadna nissajjaw, das-sajf sparpaljat, xi ftit jew wisq, bħalna. Grazzi. Rrid nibqa' l-aħħar ħa nagħmel ir-ringrazzjamenti l-avviżi tal-parroċċa. Mela, um, I would like to thank the Valletta 2018 Foundation, especially this gorgeous lady,

Thank you. Let's go and eat.
Skużaw li ġiex kelmi zzar. Eh, nirringrazzjakom illi ġejtu ġewwa l-rendi, speċjalment ġewwa dan il-lokal. Dan il-lokal huwa ċentru parrokjali u hawnhekk għall-informazzjoni tagħkom forsi xi ħadd jitħajjar quddiem jorganizza xi seminar, affarijiet bħal dawn ikollna affarijiet minnhom dawn, qegħdin equipped bl-affarijiet kollha li jirrikjedu seminars, workshops, eċċetera u għan-nom tal-kappillan u l-komunità narġa' nirringrazzjakom tal-attendenza tagħkom. Però ppermettuli xi ħaġa personali. Meta bdew jaqraw il-poeżiji fakkartuni f'ħabib intimu tiegħi. Tafuh kollha kemm intom Mario Azzopardi, il-Mulej. Min huwa tal jaf il-poeżiji tafu x'bniedem hu. U bil-permess tagħkom ħa nselli għalih għax għandi nafu personali għax jibqa' żgur jieħu pjaċir fejn hu qiegħed illum rikoverat ġo Kasarkati Mario huwa bniedem poetja jafuh ħafna, għaddew ħafna studenti minn taħt idejh u iwassal il-serata lilu u żgur li jieħu pjaċir. Grazzi ħafna u nirringrazzjakom mill-ġdid. Grazzi.